Wel, Lysa Morgan, 'yn ni wedi symud nawr o'r Uchel Lys drosodd i America, ac mae Trump wedi bod yn fuddugol ers syndod i bron bawb iddyn ni, tybio. Ydy.
Beth wyt ti'n meddwl ddigwyddodd a beth, lle mae'r sefyllfa nawr yn yr Amerig? Mae'r sefyllfa yn un ansicr iawn. Mi fedrai fod yn sefyllfa beryglus iawn, iawn i'r byd yn gyffredinol. Os ydy cwarter y pethau dwl oedd y dyn mae'n ddweud yn beth oedd ei feddwl, yna mi allen ni fod mewn sefyllfa echrydus o beryglus. Ar y llaw arall, mae e nawr wedi cyrraedd y swydd o'r awdurdod mwyaf yn y byd, Dyw e ddim yn gorfod ymladd y sefydliad bellach, fe yw'r sefydliad. Ie. Fel oedd um, Lwyr y Pedwerydd ar Ddeg yn dweud, l'Etat c'est moi, fi ydy'r wladwriaeth, Ie. fi ydy pob peth. Felly, yn sydyn reit dros nos, yn hytrach na bod yr un oedd yn ceisio gwyrdroi'r sefydliad, Mae fe'n dod yn sefydliad ei hunan, fe sy'n amddiffyn y sefydliad. Fe'n amddiffyn, ie, ie.
Dyna'r pwynt.
A mae'r newid yna mynd i fod yn aruthrol fawr. E, dwi'n amen fawr iawn a wneith e ddachre codi'r wal yma rhwng yr Unol Daleithiau a Mexico. Ie.
Dwi'n amen fawr iawn a fydd e'n taflu'r un miliwn ar ddeg o fewnbudwyr anghyfreithlon allan. A dwi'n credu y bydd pethau'n wahanol iawn i beth mae bobl wedi wedi meddwl. Ar y llaw arall, roedd e'n sôn, dych chi'n gweld, yn ei ffordd oedd e wedi bragio a wedi bwlian ei ffordd drwy boardrooms y byd yma, O, mi newidia i hyn, mi fyddai wrth wneud y cyfan yn... Dwi ddim am eiliad yn credu y bydd e, hyd yn oed fel unben, yn medru newid pethau dros nos. Dych chi ddim yn medru chwifio ffon hud. Meddyliwch am hyn, yn Pennsylvania, yn Ohio, yn Michigan. Chi'n sôn am ardaloedd yn yna lle oedd yna gannoedd o filoedd o bobl yn ennill cyflogau mawrion ac yn byw'n fras 20 mlynedd yn ôl. Nawr mae'r hynna allan o waith. Pam? Dim oherwydd unrhyw fath o gytundeb yn arbennig efo gwledydd eraill, falle bod hynny ar ryw ran beriffer i chwarae. Yeah. Na, oherwydd bod robots nawr yn neud y gwaith. Oedd pobl yn arfer wneud. Yeah. Mae mor syml â hynny.
Ac oedd hi'n hawdd i feio Chinese, Chineaid. Wrth gwrs oedd.
Gwipio fyny teimlad yn erbyn yr, uh, y dyn oedd allan. Ie. Yeah.
Beth trysurol iawn i ddemagog i wneud. Wel, os na fydd e yn medru wneud pethau, beth mae bobl am yn ei feddwl amdano fe? Blwyddyn neu ddwy lawr y lain. Ti'n gwybod dyma'r pwynt, dy fe? Ydy, ydy. Wel, mae, mae proffwyd sydd yn codi ac yn cael ei barchu ac yn cael ei edmygu, yn cael ei ddinistrio'n fuan iawn os nad yw'n byw fyny i'r broffwydoliaeth. Ti'n gwybod? A dyna'r peth. A'r peth arall, ti'n gweld, sa i'n meddwl bod neb erioed wedi bod yn arlywydd yr Amerig gyda'r holl gyfoeth. Mae cyn 500 o fusnesau gydag e, traws byd. Sneb yn gwybod ble ydyn nhw, ble maen nhw, ac mae'n rhaid iddo fe, yn ôl trefn yr Amerig, i i aderyn hynna i gyd i fynd i fyw trust ond mae'n pallu neud hynny. Mae'n amheuaeth falle pa mor lwyddiannus hollol mae fe 'di bod. Rhyw ugain mlynedd yn ôl, fe ath pedwar o gwmnïau fe yn fethdalwyr, a roedd y swm, y cyfanswm yna'n agos i biliwn o ddoleri. Oedd.
Ie, ie, so... So... Sneb yn gwybod yn wirioneddol. Oedd eisiau chi fod yn glyfar iawn, dwi'n credu, i fynd yn bankrupt. Yn, um, lle oedd y lle, Las Vegas. Ie. Yeah.
Fel nath e.
Ie.
Wel, defen out at Hillary. Beth yn y byd digwyddodd i Hillary Clinton?
Wel, dwi'n credu, yn fwy na dim byd, mae rhyw fath o ffotograff oedd yn ffadio oedd hi. Dwi ddim yn gweud yna'n greulon ac yn, ac yn gas. Mae wedi bod yng ngoleuni'r cyhoedd am ddeg ar hugain o flynyddoedd. First Lady, wedyn Senator yeah. Efrog Newydd, wedyn wrth gwrs uh, Secretary of State, Ysgrifennydd yeah. Gwladol. Ac mae wedi bod yn dangos gallu mawr, os dim amheuaeth gen i bod, e, bod yn fenyw o wir allu. Uh, ddisglair o'i dyddiau hafod ymlaen, ac yn yn un o gyfreithwyr mwyaf blaenllaw i i dydd i ddechrau. Talent diben draw, ond mae'r ffotograff mwya llachar ar ôl deg ar hugen o flynyddoedd yn ffadio. Mae wedi ffadio. Ydy.
Yeah. Ydy. A dwi ddim yn gweud... Hanes, hanes pawb yn y diwedd.
Ie, yeah, dwi'n yn gweud yn greulon o gwbl o gwbl. Ond yeah. dyna, dyna natur pethau.
Ie. Yeah. Ond ti'n gweld, fel tithe, ond bues i'n canlyn e bob dydd. Yr holl bethe oedd Trump yn dweud ac yn addo a beth oedd wedi digwydd oherwydd y trade deals ac yn y blaen, oedd hi ddim yn delio yn uniongyrchol gyda dim. Dweud platitudes oedd hi. Yn her neu myn i ni'n gyrfach gyda'n gilydd, rydw dwi am wlad deg, a t'mod, dim hwnna oedd bobl, dim hwnna oedd bobl moyn clywed, dyfe? Mae hwnna'n ddigon gwir, ond 'se hi wedi mynd i Pennsylvania a wedi dweud, drychwch, dyma sydd wedi digwydd, mae cannoedd o filoedd o robots yn awr yn neud y gwaith, oeddech Teithiau chi a'ch tadau chi'n gwneud gig ar hugain, ugain mlynedd yn ôl, bydde pobl ddim isie gwrando arni. Mae fe'n wirionedd ond mae fe'n wirionedd creulon. Ond dyna fe. Yym, oedd pobl isie credu mae cyfundrefn oedd wedi gadael nhw lawr ac nid newidiadau economedd global. Ie. Ac yn gyffelyb iawn i Brexit. O ie, ie. Mae yna gysylltiadau
T'mod ma' 'na gyffelybiaeth go agos oes e? Oedd gyda chi deimlad milen ymhlith miliyne a miliyne o bobl oedd yn teimlo ma' nhw wedi gadael i'r awr? Be' sgen ni golli? Wrth i fi wrando ar y demogog yma, falle fydd hwn fel rhyw awel iach yn chwythu drwy gobwebs y sefydliad. Ie. Pwy a ŵyr. Ie. Ond byddwn i ddim gwath. So maen nhw'n rhoi siawns iddo fe? Rhoi siawns iddo fe.
A mae'n gallu bod yn beth peryglus, ond dyn a ŵyr beth a ddaw yn union allan o hyn. Ond dyma oedd y peth da chi'n weld, oedd na miscalculation mawr wedi bod. O bobl yn dweud, mae rhaid i chi wrth gwrs i gael uh, 270 o bleidleisiau yeah. yn y coleg uh, yeah. etholaethol. Yeah. Ac o'n nhw'n gweud, o, mae'n weddol rwydd i'r um, Democratiaid i wneud hynny, achos mae gyda nhw 200 ag ugain yn barod o bancers. Ie. Yeah. Beth o'n nhw'n galw'r firewall states yeah, yeah. ac yn y blaen. Yeah. Nhw'n mynd i golli'r hynny, a maen nhw'n mynd i gael cyfartaledd dda o'r swing states. Dim o'r fath beth. Beth nad oedd bobl ddim yn sylweddoli oedd bod y mwyafrif naturiol nid gyda'r Democrats ond efo'r Republicans. Yeah. Oedd rhini oedd fyny i rw ddau gant ag ugen, yeah. a'r lleill oedd lawr i rw gant. Yeah. A ti'n gweld, ti'n gweld, ti'n gweld, oedd rhywun wedi dweud rhywbeth ar y radio ddoe. Dros y deg ar hugen mlynedd diwetha, yeah. heblaw am wyth mlynedd Obama, dim ond y Bushes a'r Clintons sydd wedi rhedeg America. Ydy, ydy, ydy.
Ac